Bazar ertesi künü biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olıp keçken vaqialar aqqında tarif etmege azırmız. Rusiye tarafından işğal etilgen Qırımda sentâbrniñ sekizinde keçirilgen yerli saylavlarınıñ neticelerini en az yedi memleket tanımay. Bu kibi munasebetini endi Litvaniya, Letoniya, Estoniya, Romaniya, Poloniya, Gürcistan ve Moldova bildirdi. Ukraina prokuraturası ise sakinlerni işğal etilgen Qırımdaki saylavlarda iştirak etmemege davet etti. Qırım Tatar Milliy Meclis reisi Refat Çubarovnıñ aytqanına köre, Qırımda saylayıcılarınıñ umumiy kelmesi köstergiçi Bu sene eñ yarı amay olğan kelme tahminen yigirmi sekiz faiz oldı, bu, eki biñ on dört senesinen qıyaslasaq, on yedi faizge az.
Rezultatı. Qırımda keçirilgen qanunsız saylavlarnıñ neticeleri qabul etilmeycek, ve endi bir qaç memleket bunı bildirdi. Episi olıp, rey bermege tek yigirmi sekiz faiz keldi. Raqamlarğa çevirsek, bu bir buçuq million saylavcıdan tek dört yüz on sekiz biñ rey berdi.
Avropa Birligi işğal etilgen Qırımda ötkerilgen saylavlarnı tanımay, bu aqta Avropa Birliginiñ Ukrainadaki diplomatik vekâliyethanesinde bildirdiler. Diplomatlarnıñ aytqanına köre, yarımada Ukraina toprağıdır ve Avropa Birligi Rusiye tarafından Qırım ve Aqyar şeeriniñ işğalini tanımağanı kibi, işğal akimiyeti keçirgen saylavlarnı da tanımay. Azat etilgen otuz beş ukrain endi tuvğanlarınen körüşti, şimdi ise ekimler tarafından baqınalar. Deñişciler arbiy gospitalde, sabıq siyasiy mabüsler ise Feofaniy klinik hastahanesinde. Volodımır Baluh, Oleg Sentsov, Mıkola Karpük ve Pavlo Grib Ekimlerden razılıq alıp yaqınlarına kettiler. Ekimler sabıq siyasiy mabüslerge başından keçirgenlerinden özüne kelmek içün ilk evelâ tınçlıq kerek olğanını ayta. Diagnozlar qoyulğan soñ birden ihtisas tedaviylev başlanacaq.
Ratlıq künlerde bazı tibbiy baqınuvlar keçirdik. Mında olğan er biri içün ilk diagnozlar bar. Bugün tefsilâtlı baqınuv. Bugün ya da yarın olarnı başqa, kerek olğanı hastanelerge ayıracaqmız.
Kreml deñişüv çerçivesinde Moskvağa kelip çıqqanlarınıñ cedvellerini bildirmey. Bu aqta Rusiye Federatsiyası prezidenti matbuat ketibi Dmitriy Peskov ayttı. Bunıñ ile sentâbrniñ yedisinde Rusiye paytahtına kelip çıqqan ukrainlerge Rusiye vatandaşı berilecekmi kibi sualni tefsir etmege istemedi. Jurnalistlerniñ ne içün Vladimir Putin azat etilgenlerni qarşılamadı kibi sualine böyle cevaplandı, Bu devlet başınıñ prerogativası degil. Rusiye Minsk añlaşmalarını yerine ketirmege başlamağancek, sanktsiyalar lâğu etilmeycek. Bu aqta Frenkistan tışqı işler naziri Jan-İv Le Drian Moskvağa ziyareti arfesinde bildirdi. Moskvada atışmalar vaqtında Ukraina, Suriye, Libiya ve İran ile bağlı meseleler muzakere etilecek. Onıñ aytqanına köre, Rusiyege qoyulğan sanktsiyalarnıñ lâğu etilmesi aqqında laf etmege daa pek erte. British Airways uçaq şirketi yüzden ziyade uçuşnı lâğu etti. Uçucılar eki künlik iş taşlavnı ilân ettiler. Olar aylıq köterilmesini talap eteler, uçaq şirketi olardan biletlerni satın alğan turistlerni uçıp çıqma cedvelini teşkerip baqmağa ve uçaq lâğu etilgen taqdirde ava limanına kelmemege davet ete. Bunıñ yerine şirketke muracaat etip, para qaytarılmasını ya da bilet deñiştirilmesini talap etmege teklif ete. Ukraina Tışqı işler nazirligi ukrain turistleri içün Büyük Britaniyadaki elçilikniñ kontaktlarını yayınlattı. Ukrainada tahminen bir million insan Quran oquy ve yekâne Allaha inana. Amma islâm dininde onıñ doqsan doquz adı bar. Ukrainağa bu din daa Kıyev Rus hristianlıqqa dondürülmegeninden evel sekizinci ya da doquzıncı asırda keldi. Bizim zamanda islâm dini qırımtatar ve türklerni ve dünya boyunca daa bir çoq diger adamlarnı birleştirmege devam ete.

Qıran eto slova Boga. Quran bu Allahnıñ sözleri. Qurannıñ tercimesi bu asıl nushasınıñ manasını öz sözlerinen tercime etken insannıñ sözleridir. Allah ve insan sözleri arasındaki farq Allah ve insan arasındaki olğan farq kibidir. İslâmğa dönmek içün camige barmaq kerek degil, bunı yapmaq içün şahadet etmege yeterlidir. Bu, yekâne Allahqa olğan imannı delili. İslâmda arap tilinde dua etile, çünki tilni tek dinniñ qabul etkenler ögrenmek kerekler.
Arap tilini daa yahşı bilmegen insannıñ duası ya da arap tilinde daa yaramay hatalarnen oquğan insan Alla Talâ içün arap tilini yahşı bilgen insannıñ oqumasından daa da qıymetli ve sevimli, çünki yañı musulman eki esnasını yapa, o, oquy ve aynı zamanda ögrene. Musulmanlar künde beşke kere Musulmanlar künde beş kere namaz qılmaq kerekler, bu farzdır. Bu musulmannı musulman yapqannıñ eñ azıdır. İslâm dininiñ beş şartlarından birisi zekât bermek. Bu, dindaşlar içün mıtlaq berilecek bağıştır. Adetince, bu musulmannıñ kârından tahminen eki buçuq faiz. Bağış olaraq tek para degil, amma ayvan, boğday ya da bereketniñ bir qısımı ola bile. Muhammed peyğamber atta qurma parçası bağış ola bilir dep ayta edi. Bu tek para ve urba degil, bağış olaraq yardım da ola bile. Qurban bayramında zengin musulmanlar ayvanı qurban etmek ve fuqareler arasında tarqatmaq kerek. Bu farzdır. Ukrainada ilk imanlı adamlar da Kyiv Rus hristianlığını qabul etmegende, sekkizinci ya da doquzıncı asırda peyda oldı. Natalya Çekatun, İmran Useinov, UATV.
Elina Svitolina kene dünyanıñ eñ iyi üç tennisçisi arasında. US Open çempionatınıñ yarı finalına çıqması sayesinde ukrain keçken seneniñ yanvar ayından ilk sefer Qadınlar tennis birleşmesiniñ cedvelinde üçünci yerge köterildi. Böyle etip, Svitolina bu cedvelde öz rekordını tekrarladı. Dünyanıñ birinci eñ iyi tennisçisi kene avstraliyalı Eşli Barti oldı, Ekinci yerde çeh Karolina Plişkova, daa bir ukrain Dayana Yastremskaya US Open çempionatınıñ üçünci dairesine çıqıp, eñ küçlü otuz tennisçisi cedveline kirdi. Bu, on doquz yaşındaki tennisçi içün şahsiy rekord. Ürmetli seyirciler, bu daqiqağa bu soñki haberimiz edi, daa da çoq haberlerni sizler UATV nokta UA saytımızda oquy bilesiñiz. UATV ile oluñız, özüñizge muqayt oluñız, sağlıqnen qalıñız, yarınğa qadar körüşkence.